Оренбур җирлегендә 126 милләт гомер итә. Халыкара дуслыкны ныгыту максаты белән булдырылган милли авыл йортларының һәркайсысында тарих һәм мәдәният музее, милли ашлар кафесы, газета редакцияләре. Төбәк бәйрәмнәре дә әлеге мәйданда үтә. Бу конкурста Татар йорты йомгак ясады. Халкыбыз утарыннан, ерактан ук кунакларны үзенә чакырган кебек, гармун тавышы яңгырап торды.
Менә һәрбер халык үзенең культурасын бүтәннәргә дә җиткерергә тиеш. Монда безнең катнашты, безнең Фольклор ансамбле Тургай менә шушы 38 нче мәктәпнең балаларына үзебезнең йолаларны, үзебезнең уеннарны, үзебезнең элекке кул эшләрен күрсәтергә уйладылар.
Егерме ел элек оешкан шәһәрнең Тургай фольклор халык ансамбле үзләре белән бергә яшьләрне күрәсе, аларга гореф-гадәтләрне, татар халык җырларын өйрәтәсе килде. Соңгы вакытта ансамбльга яшьләр дә тартыла башлады, мөмкинлек тә туды. Без инде күптән хыялланып идек шушы кич утыруларны үткәрер өчен. Яшьләр бик сүрәнрәк карадылар. Менә хәзер, Аллага шөкер, килә башладылар безнең коллективка. Без буыннан-буынга, телдән-телгә күчкән Шушы гореф-гадәтләребезне, татар җырларын, йолаларны яшь буынга калдырырга тиешбез мирас итеп. Инде киләчәктә алар без ышанабыз, бервакытта сүнмәс безнең сәнгатебез.
Кызым, кара әле нинди матур эшләп утыралар. Сиңа да өйрәнергә вакыт. Җиде яшьлек кызың булса, җиде кисәк әйберең сандыкта ятсын, дигәннәр. Әби, мин үземнен иптәшләремне дә чакырыйм әле, туйдырды интернетта бер үзең утыру. Бу көнне яшүсмерләрнең күпчелеге аулак өй күренешен беренче тапкыр күрде дисәк, дөрес булмас иде. Мәсәлән, Шарлык районы Яңа Муса авылында кичке утырышлар әле дә саклана икән. Аулак өй турында әбиләрем сөйләде, әниләрем, без авылда да шундый аулак өйләрне ясыйбыз. Күңелле итеп утырабыз кичен. Авылда утырабыз, шәһәрдә юк. Ул шундый күңелле уза. Җырлыйбыз, биибез.
Әниләре, әбиләре балаларны үзләре чиккән, бәйләгән кул эшләре белән таныштырдылар. Безнең вакытта бәйли торган идек. Мин үзем паутинкалар бәйлим, палантиннар бәйләп утырам. Әле дә бәйлибез. Кызым да менә тырышам татарча өйрәтергә. Әниләр берәр кая кунакка китсәләр, без җыела торыйк. Безнең янга егетләр килә торганые, үзләре белән алып килеп, без шәл бәйлибез. Безнең карамыйча бәйләгәнне карыйлар да, утны сүндереп карый торганнары, без бәйли алабызмы караңгыда, юкмы? Шундый уеннар. Аннан действительно кич утыру, менә шундый обязательно безнең арада гармонист була торганые, ул уйный, без бии торганые. Һәркем һөнәрен арттырды. Кызлар кул эшләре белән кызыксынса, малайлар читән үрергә өйрәнде. Аулак өй, гадәттәгечә, җыр-моң, уен-көлке белән үрелеп барды. Хуҗалар балаларга бүләкләр дә әзерләгәннәр. Ә жюри әгъзаләре үз чиратларында татар халкының гореф-гадәтләрен күрсәткән өчен оештыручыларга да бүләкләр тапшырды.